Ers y nawfed ar hugain o Dachwedd y llynedd, mae holl adar caeth a dofednod yma yng Nghymru yn gorfod bod o dan do neu mewn caets caeedig oherwydd ffliw adar. Rwan gyda achosion yn dal i ddigwydd yn y gogledd a'r canolbarth a hefyd ar draws y Deyrnas Gyfunol, does 'na ddim sôn ar hyn o bryd pryd fydd y cyfyngiadau yma yn cael eu codi. Un peth sy'n sicr, Dyma'r achos gwaetha erioed o ffliw adar yn y Deyrnas Gyfunol. Mae Ben Edkins a'i deulu, Coed Ffâm Cilcennin ger Llambed, yn cadw 32 o filoedd o ieir yma. Wel, i ddechrau, Ben, tybod sut mae ffliw adar wedi effeithio ar eich busnes chi nawr? Wel, mae wedi bod yn uh, bach o strain i gwir gwir. Uh, Rhoi gwaith yn y sied gyda'r geir yn rhoi pethau yn y sied i nhw fel i cadw nhw fynd. Mae lot fwy o gwaith biosecurity, treol cadw pobl wrth y ffarm, dipo trad, loris yn dipo a sbreio wheels nhw a pethau fel yna. Ond yn y sied rili gyda'r geir, geir yw'r yym... priority ni. Dweud yn bach am sut mae rhai yr yn bihafio mewn yn y shed sy'n wahanol nawr bod nhw ddim yn gallu mynd allan. Wel, sneb moyn, sneb yn hoffi bod yn cloi mewn y tŷ. So mae fe'n rhi peth, yr un peth i'r geir, achos mae wedi cael i cloi mewn, yeah. sdim byd da nhw wneud. Na pam, ni'n rhoi rhagor o toys mewn a pethau i nhw wneud i cadw nhw fynd, i i cadw'r y y boring factor off rili. Ni jyst moyn i nhw wneud rhywbeth i i cwlo nhw lawr, i cadw nhw fynd, i cadw nhw dedfwyr o i Ydy ydy fe'n costio mwy i chi bod nhw mewn trwy'r amser yn ytrach na bod nhw'n mynd allan te? Wel ma'r ma'r un enrichment fi'n siarad amdano i roi mewn fel bales o gwellt, maen nhw'n mynd mewn, mae rhaid i ni disinfecto'r bales o gwellt, mae rhaid i popeth sy'n mynd mewn i'r shed, mae rhaid i ni sbreio cyn bod e'n mynd mewn. So, mae hwnna'n costi a amser fi yn costi, mae amser pawb yn costi. Allai ofyn ti gwybod, dwi ti di... Dwi'n siŵr bod chi'n trafod fel cynnyrchwyr ymysg eich gilydd, ti wedi clywed am rywun sydd wedi cael yr haint yn ei, yn ei eir? Fi wedi clywed o rywun, clywed o rywun yn Lloegr sydd wedi cael e. A yn ymfforus gath o fe uh, y disease a oedd e'n cerdded y shed yn nos cyn ni, oedd popeth yn iawn. Oedd cerdded y shed yn y bore, oedd 20 neu 30 o geir yn wedi marw dyge. Ath yn ôl i cael brecwast, a ffono'r vet, ath e nôl i'r shed i pipo yn y shed a oedd couple of hundred, couple of thousand wedi marw ers y diwrnod y dydd, really. So, mae'r disease yn horrible disease.
Gan fod dros 16 wythnos wedi bod o gadw'r ieir o fewn yr un peder wal, mae ffermwyr wedi colli'r hawl i alw'r wyau yn wyau maes neu free range. Rwan, maen nhw'n cael eu labelu fel barn eggs. Wel, ben y fan hyn fydda'r y ieir fel arfer lle. A ti'n gwybod, allwn ni edrych ar effaith economaidd hyn i gyd. Ti'n gwybod, siw mae prisiau wya ar hyn o bryd o gofio lle mae'ch costau chi'n mynd? Wel, mae, mae prisiau wya so maen nhw wedi cwmpo, ond achos bod y bwyd a'r electric wedi mynd lan, mae'n ser agor, really. Yeah. Mae'r bwyd wedi codi, mae'r bwyd lan i 400 pound y tyn nawr, a mae'r electric wedi, uh, wel, pawb yn gwylio'r newyddion, mae wedi lan 50%. Mae lot o electric yn y shed, gyda'r fans a'r gole a pethau yn mynd mlaen. Yeah. Achos bod nhw wedi cael eu cloi mewn, ni yn uso bach fwy o electric i ca cadw'r shed yn cool, i cadw e'n iach mewn fyna. Mm. Ond mae se fwy am y, am y oie i, um, i, i affordio'r electric a'r bwyd, really. Felly Ben, beth yw'r sefyllfa bresennol lle 'da chi 'di colli statws y free range sef wya maes felly? Wel ni wedi colli e a ni nôl, mae'r wya nawr wedi cael i labelo fel barn eggs, so mae barn eggs yn Cymru a Lloegr i gyd nawr, sdim free range eggs yn yr ardal, so mae hwnna bach o problem. Fel ffermwyr ar y cyfan, 'da ni'n gorfod cymryd pris y farchnad. Wyt ti'n gallu newid cost dy wyau i'r cwsmer a dweud, wli, mae'n costio mwy i fi gynhyrchu nhw, talwch chi mwy amdanyn nhw? Wel, mae eisiau fwy am y wyau, ond mae supermarkets bach yn dynn. Mae, mae rhaid i nhw mynd yn fryn yn y, siopie i nhw roi ragor i ni. Os maen nhw ddim ar y shelves i gwerthu, mm. byd nhw ddim na i nhw. So, bydd, bydd rhaid i nhw roi ragor arian i ni wedyn. Felly, hwnna sy'n se. Ie, a pa, pa, mor, pa mor dyn ydy pethau o ran bod, costau ac elw ar hyn o bryd? Mae wedi clywed bod lot o ffermydd yn uh, bod six mis da nhw, chwech mis da nhw, cyn bod nhw'n mynd yn uh, bankrupt, really, so miser agor.
A gyda chymaint o ffermwyr wya dan bwysau chwanegol ar hyn o bryd, pa gyngor sydd gan filfeddygon ynglyn â sut i ddelio gyda chlefyd y ffliw adar?
Mae yna orchymyn mewn lle wrth gwrs sy'n dal i fodoli i gadw y ieir dan do, beth sy'n bwydio chi'n cadw nhw mewn shed er enghraifft, y, bod adar gwyllt ddim yn medru mynd mewn. Yn ail wedd, os, os chi'n bwydo'r ieir, y, er enghraifft tu allan o, o, o dan rwyd er enghraifft, y, yna sicrhau bod, um, bod adar gwyllt ddim yn medru dod mewn i'r cyffiniau a hefyd byddai unrhyw ddom, er enghraifft, o, o adar gwyllt ddim yn medru disgyn mewn i'r bwyd neu mewn i'r drwr. Ond yn bwysig iawn bod nhw'n wyliadwrus am y symptomau ac os maen nhw yn tybio bod, bod, bod y salwch, y, y, y ffliw adar y, mewn grau ieir nhw neu bod symptomau maen nhw'n ma nhw tybio, yna cysylltu gyda'i milfeddyg i hunain neu, neu gyda'r rhif ffôn canolog i'r wynyddiaeth neu llywodraeth. Mae nifer y ffermwyr wrth gwrs yn cadw ieir yn fasnachol fel busnes, a mae'n edau mawr gyda nhw, Mae'n siŵr bydden nhw yn wybodus iawn ynglŷn â'r mesurau a'r hyn sy'n cael ei wneud. Um, ond mae nifer y ffermwyr hefyd, fel nifer y bobl eraill, yn cadw cwpl o ieir falle yn, yn, yn yr iard. A felly mae'n bwysig, os, hyd yn oes maen nhw'n cadw dan hanner cant o ieir ar, y, ar yr uned, bod nhw hefyd yn cofrestru fel bod nhw'n gallu cael um, gohebiaeth oddi wrth y, y Weinyddiaeth a'r Llywodraeth a cadw nhw i fyny gyda'r newyddion diweddaraf.
Yn gyffredinol, pa mor bwysig ydy'r um, busnes ieir i fusnes y ffarm i gyd i chi? Wel, mae'r uh, mae geir yn cadw pethau'n tico i ni. Um, mae lot o'r amser yn mynd yn y shed. A ni'n employo cwpl o pobl i helpu. A mae fe, wrth gwrs, y defnydd mwyaf effeithiol per hecter o dir hefyd, yn dydi? Ydy, mae fe.
A ti'n bod, jyst i orffen, um, does da ddim um, sôn bod y, lot o'r costau yna mynd i ddod lawr am hir yna, goes. Hynny yw, no. fydd y sefyllfa'n dal yn eitha heriol i chi am y flwyddyn, dwi'n cymryd. Ie, yeah, fydd, bydd, bydd clywed bod y, y bwyd, y costau fwyd yn mynd lan trwy'r amser. So, mae mesur pethau stopo, neu'r neu'r pris o'i mynd lan, really. Ie. A fyddech chi'n disgwyl, achos dwi'n gweld yn Iwerddon, mae'r Llywodraeth yn helpu rhywfaint ar ffermwyr ar hyn o bryd efo'r costau mawr na. Fyddech chi yn gofyn i Lywodraeth yma yng Nghymru i helpu? Bydd yn neis cael bach o help, ond sa'n credu bod nhw moyn helpu. Ond gobeitho bydd y cases o bird flu yn stopo a bydd, uh, bydd ni'n gallu cael free range status ni nôl achos free range egg farmer dwi moyn fod a gobeitho bydd ni'n gallu cael e'n ôl.